Ирыстонӕн йӕ урссӕр ӕнусон къӕдзӕхтау ӕнусон ӕмӕ фӕрнӕйдзаг у йӕ фӕлмӕй ӕмбӕрзт цымыдисаг истори. Хъыгагӕн, абон онг нӕ рагфыдӕлты царды тыххӕй ӕцӕгдзинад ӕргомгонд нӕма ӕрцыд. се мбисонды бӕрзонды ӕмӕ рӕсугъд культурӕ ӕмӕ аивады вдисӕнтӕ дуне алы рӕтты фӕрхӕй баззадысты. ӕмӕ сыл нӕ бон нал цӕуы. Фӕлӕ Кавказы хӕхты астӕу цалдӕр алымӕты рӕсугъд комы та кӕддӕриддӕр уыдысты сӕрӕбинагдӕр, табуйагдӕр ӕмӕ зынаргъдӕр фыдыуӕзӕг. Уыцы рагон цымыдисаг кӕмттӕй иу у Дыгургом. Уый ӕрбынат кодта Ӕрӕфы доны дыууӕ фарсы. Скӕсӕнырдыгӕй Амаран у Уӕлладжыры комимӕ, ныгуылӕнырдыгӕй Балхъаримӕ. Йӕ тӕккӕ райдианӕй йӕ урссӕр цъититы онг Дыгургом у аргъӕутты бӕстӕ, алы сусӕгдзинӕдтӕ ӕмӕ бӕркӕдтӕй дзаг. Ацы ком бирӕ ӕнусты дӕргъы уыд Ирыстоны тӕккӕ ӕмбӕхстдӕр, тӕккӕ ӕхгӕддӕр хӕххон бӕстӕ. Комы бацӕуӕн уыд нарӕг ӕмӕ зынвадат. Фӕндагам цыди уӕлвонг къӕдзӕхты фӕхсытыл, ӕмӕ уый фӕрцы аирвӕзтысты ам минасты размӕ нӕ рагфыдӕлтӕ цы бирӕ сусӕгдзинӕдтӕ бафснайдтой, уыдон. Цы бирӕ историон цыртдзӕвӕнтӕ ӕмӕ тынг рагон кувӕндӕттӕ ныууагъ кодтой уыдон. Ныр Гугургомы баззад бирӕ цымыдисаг бынӕттӕ, Нарт ӕмӕ Царциаты нӕмттимӕ ӕнгом баст чи уыд, ахӕмтӕ. Зӕгъӕм, Галят, Къӕмынтӕ, Махческ, Уӕхъӕц, Масутӕ, Нар, Задӕлеск, Ханӕз, Къумбултӕ, Лезгор ӕмӕ Доныфарс. Ам Рагон зӕппӕзты ссардӕуыд бирӕ бронзӕгонд алымыты рӕсугъд дзаума, ӕмӕ аланты дугӕй баззайгӕ фӕндзӕм ӕнудӕсӕм ӕнусты конд сыгъзӕрин фӕлындӕнтӕ. Доны фарсы та мӕскуыйаг археологтӕ ныр дӕсмӕ ссӕдз азӕй фылдӕр къахынц бронзӕйы дугӕй баззайгӕ цӕрӕн бынӕттӕ ӕмӕ диссаджы металлургон центр. Ахуыргӕндтӕ сӕ хонынц хъобайнаг дуджы бынӕттӕ – Ирон адӕм та сӕ кӕддӕриддӕр зыдтой куыд сӕ фыдӕлты Нарты зӕххытӕ. Ӕмӕ ӕвӕдза, Дыгургомы алы хъӕуты уыцы рагон дугтӕй цы мӕсгуытӕ, гӕнахтӕ, зӕппӕдзтӕ, галуантӕ ӕмӕ фидӕрттӕ баззад, уыдон ӕнусты фӕстӕ дӕр куыд тынг ыл васынц сӕхимӕ адӕймаджы цӕстӕнгас. Куыд адджынӕй ӕмбӕлынц уыдон ирон лӕджы зӕрдӕйыл, куыд бӕстон ӕмӕ зӕрдиагӕй архайдтой фыдӕлтӕ, уыдон аразгӕйӕ. Цас тых, хъару ӕмӕ фыдӕбон бавӕрдтой ацы сисамӕдты арӕхстгай, дурыл дур ӕвӕргӕйӕ. Цас фӕлтӕрты къухты хъарм баззад ацы хӕххон бӕстӕйы ӕппӕт арӕзтӕдтыл. Уӕдӕ куы ркӕсӕм незамантӕй баззайгӕ фӕндӕгтӕм, уӕд нӕ уыдон ноджы стырдӕр дисы бафтаудзысты. Цас уӕззау куыст ӕмӕ стыр дӕсныдзинад бахъуыд Иры рагон цӕрджыты, цӕмӕй тых хӕрд хӕхты фӕхсытыл сарӕзтаиккой алы коммӕ, алы хъӕумӕ ӕмӕ сыхмӕ галвӕндӕгтӕ. Фыццаджыдӕр, Хъуыдис ӕркъахын къуылдым, егъау дуртӕй самайын фидар систӕ, байдзаг кӕнын сисымы фахсы хсӕн хуыр дур ӕмӕ мӕрсыджытӕй, ӕмӕ сӕ уый фӕстӕ бӕстон ӕрнӕмын. Ӕмӕ сӕ афтӕ саразын, ӕмӕ ма ӕнусты фӕстӕ дӕр цӕуынӕн куыд бӕззыдаиккой. Афтӕ бӕстон аив ӕмӕ зӕрдӕмӕдзӕугӕ арӕзтой фыдӕлтӕ алцыппӕт дарддӕр сӕ царды мидӕг. Абон Дыгургоммӕ цӕуы аив нырыккон фӕндаг, ӕмӕ ирон бӕлццон ӕнӕмӕнг бауромы коммӕ бацӕугӕйӕ лӕгты дзуары кувӕндоны раз. Уым йӕхи бафӕдзӕхсы Хуыцауы кадджын минӕварыл ӕмӕ араст вӕййы дард дарддӕр. Кӕмдӕр бынӕй комы нарӕджы абухы ӕрӕфы дон. Дыууӕрдыгӕй уӕлӕмӕ арвмӕ фӕцыдысты тызмӕг къӕдзӕхты ӕнусон цъуппытӕ. Цасдӕр цыды фӕстӕ та хӕхтӕ сӕхиуыл фӕйнӕрдӕм ахӕцыдысты, ӕмӕ уӕд байгом ис уӕрӕх райдзаст хуры ком. Галиуырдыгӕй хохы фахсыл ӕрбынат кодтой хъӕутӕ Уӕллаг ӕмӕ Дӕллаг Задӕлеск, Нарт махӕн ӕз. Рахизырдыгӕй та, ӕрӕфысырты бахизгӕйӕ, бацӕуӕн ис Дыгургомы рагондӕр хъӕутӕ Доны фарс, Лезгор ӕмӕ Къуымбылтӕм. Абон мах уыдзыстӕм уазӕгуаты ацы цымыдисаг ӕмӕ рӕсугъд нӕртон уӕзгуытӕй иу Къуымбылты фӕрнӕйдзаг зӕххыл. Уый у Дыгургомы тӕккӕ бӕрзонддӕр хъӕутӕй иу. Ис дзы рагон, ӕнӕсгӕрст сусӕг бынӕттӕ. Сауивсӕг, саутӕ, сарсатӕ, хуры мады дур ӕмӕ ӕндӕртӕ. Уыцы рӕтты не мбылди хизын фос, кӕрдын хос, нӕ фӕччити бӕлӕстӕ фӕрӕтдзӕф кӕнын. Сарсиаты бынӕттӕм та-иу алы уалдзӕг цыдысты дыууӕ кӕрдзынимӕ. цӕмӕй сын сӕ ном ссардтаиккой ӕмӕ царциатӕй хатыр ракуырдтаиккой, сӕ зӕххыл хуым кӕй кӕндзысты, уый тыххӕй. Кӕддӕр ам цардысты сыгъдӕг, уӕздан кувӕг адӕм. Уыдис сӕм ӕмбисонды аив ӕмӕ куырыхон царды ӕмӕ кувыны гъдӕуттӕ, дуне ӕмбарынады зонындзинӕдтӕ ӕмӕ ӕвӕджиауы бӕрзонд культурӕ – Алӕмӕты рӕсугъд уды конды миниуджытӕ уӕздандзинад, ӕфсарм, ӕхсар ӕмӕ лӕгдзинад. Мин асчъӕдӕ, стӕй ӕхсӕзӕмазы сфыстмӕ гӕсгӕ къуымбылты цардис дыууӕсӕдӕ ӕхсай цыппар адӕймаджы. Уыдис дзы дыууын авд цӕрӕг хӕдзары, ӕхсӕрдӕс мыггаджы. Боллотӕ, Батотӕ, Бичыккутӕ, Гамоштӕ, Геккитӕ, Хъайыртӕ, Сабайтӕ, Сагетӕ, Галачитӕ, Ганотӕ, Кебектӕ, Тахъазтӕ, Сихъотӕ, Таматӕ, Хачыртӕ ӕма Цъеутӕ. Таби берӕ адӕнцардӕй, уӕхӕн адӕнцардӕй ма ӕгъдаубӕл хуӕцдӕнцӕ. Ӕгъдау. Кӕрӕдземӕн куд ӕгъдау лӕвардтонцӕ, лӕг ку рацӕйдӕ сылгоймаг нӕ цудӕй. Мӕнӕ еци бичеу ку уидӕ. Мӕнӕ еци. Уӕддӕр дан дурне лӕггоймӕгтӕмӕ ду бар рацу, уӕдта ӕз дӕр рацӕудзӕнӕн. Еуӕхӕн ӕгъдӕуттӕ адтӕй. Кӕрӕдземӕ цудӕнцӕ, кӕрӕдземӕ кӕрӕдзей уарзтонцӕ, фӕххӕлайонцӕ зӕронд адӕн махмӕ рацорзагӕ. Махмӕ. Ма бацӕуӕн зӕммани хатир кӕндӕ ерун, уӕхӕн зӕгтӕдӕр арахъ мӕнгартӕй. Арахъ сайтани хуаллагӕй. Ма, е, ма сайдан нӕ фӕйуонцӕ. Ами
ӕртӕгӕвесати Донифарске хонунцӕ. Донифарс къумбултӕ ма лесгорӕ. Ма аче зелди дӕр ма къумбулти нимадтонцӕ идибал ӕгъдаубӕл хуӕцӕг ковӕг адӕмбӕл. Донифарс ба Идедер губунер дама идер здахтар аттан згирис кайнонса. Лезгоро ба кусти фатпал аттан зеге. Аджагау ба агдау бал аттан зе ковагадам.
Дыгуронау фыдӕлтӕй ахӕм куырыхон ныхас баззад. Адӕймаг аци дуйнебӕл ӕй хуцауӕн ковун ӕма хуцауи кат фӕткин кӕнуни туххӕй лӕвӕрд. Хъӕбӕрдӕр ба Хуцауи менеугутӕ фӕнзуни туххӕй. Ума гӕсгӕ кӕмдӕриддӕр цардис ирон лӕг, йӕ фарсмӕ-иу ӕнӕмӕнг уыдысты арӕзт кад кӕмӕн кодта, ахӕм куывддон бынӕттӕ. Къуымбылты цӕрджытӕн сӕ цытджындӕр кувӕндон уыдис Хуыцау зӕнгӕ, ома Хуыцауы бынат. Уый ис рагон хъӕууатмӕ хӕстӕг. Ничиуал зоны, кӕцы заманы равзӕрд, уый. Фӕлӕ йӕ къулты амадмӕ гӕсгӕ йыл цӕуы ми назтӕ. Ӕмуд кӕддӕр зилаччы хуызӕн сисамады хуылфы цыппӕрдигъон кувӕндон. Зилак сакралон геометримӕ гӕсгӕ амоны дун-дунемӕ, цыппӕрдигъон та зӕххы къоримӕ. Йӕ астӕу та кӕддӕр уыдаид уӕлӕрвтимӕ бастдзинады нысан. Уыдис дзы куывддон адӕмӕн цардахъ, кодта мад. Сӕ сӕрмӕ та абоны онг бӕрӕг дары симды фӕз. Ахӕм символты бындурыл арызт цыдысты ӕппӕты рагондӕр кувӕндӕттӕ Ирыстоны алы кӕмтты.
Уартӕ ед жуарӕй. Маймӕ ӕнӕртадӕй дӕр нӕрдзӕн сӕн ӕхснадӕй. Цӕугӕдӕр именно бакӕндзӕнс. Ныр дӕр зиот вӕзон. Ӕхснад кӕд нӕуди мацу. Ха минӕ дунга

ку сӕрмагондӕй мӕн ами кувт мӕн ами гъастдӕр исаразонцӕ тогами рауаджонцӕ ма мисфичонцӕ ма алли хӕдзаре дӕр исхӕссидӕртӕ кӕрей хӕдзарӕй бӕгӕни рахӕссион ва кедӕр бӕгӕн искӕнидӕ джиккатӕн дӕртӕ ма мӕн ами скон хуцау бони зӕрӕй машусту кувд искӕнионцӕ
Бӕрӕгбоны рӕстӕг-иу халӕй бӕрӕггонд ӕрцыдис иннӕ азы фысым. Куывды размӕ-иу фысымтӕ хӕдзаргай ӕрӕмбырд кодтой къусбарӕй хор, Сфыхтой уымӕй бӕгӕны ӕмӕ скодтой кувӕггаг кӕрдзынтӕ. Куывды рӕстӕг кувӕг адӕм зӕрдиагӕй фӕдзӕхстой сӕхи Хуыцауыл. Иннӕ рагон куывддон бынат у Багъайти Зуара. Йӕ кувӕндон ис бӕрзонд къуылдымы сӕр, незамантӕй баззайгӕ цӕрӕн бынӕтты, рагон гӕнахы фарсмӕ. Фыдӕлты таурӕгъмӕ гӕсгӕ адӕм ардӕм ӕрбалыгъдысты Тъурусгӕй, Уыцы бынат та ис ардыгӕй чысыл фалдӕр.
Махӕн нӕ фидтӕлти фидтӕлтӕ цардӕнцӕ мӕнӕти коле. Ма адтӕнцӕ авдӕнсувӕри. Цардӕнцӕ еумӕ. Цидӕ кӕй е бацудӕй, ӕма е нур силгоймӕгтӕй кӕдтӕй ӕнсувӕртӕн кеуонӕн бафӕдзахста хъӕбӕри корун ӕма уартӕ къурту кӕни, уордӕмӕ ми маке бацӕуӕд. Уӕд кӕстӕр силгоймӕгтӕ кӕйетӕ кабиц байгон кодтонцӕ, уоми ба къурту, къуртуй хурфи ба постоянно дӕр адтӕй инсад. инсад. Так, майн ӕсӕр кусигон кодтонцӕ, уӕд уоми ба кӕсунцӕ маши устур

Е уоми нур дӕр ма се надес, къахнат. Ма е обылты цудӕй хелагӕ, ма гъоми бадтӕй мӕсуг. Детдити мӕсуг. Ӕма мӕсуги бунмӕ хелагӕ каййи баластӕй. Иуӕрхӕ е афӕтбол цудӕй. Ма уомӕл лӕудтӕй ма лӕууй. Уотемӕй ба кӕсуй, фидӕ ма уой куы фӕййидтайчи гъуддаг, уӕд ӕ ба куд хабарӕй, че ӕндӕртӕ ӕркӕсӕй Курты Игон, дӕрдтӕ Къӕбицин Игон, вот, ма сӕ нӕбал бафарста, цӕмӕн бакодтайтӕ уотӕ, куд бакодтайтӕ, ӕрмӕстдӕр загъта. Хуцауи ма сарази уод. Нӕ бундор нин, нӕ федар бундор нин фехалдтайтӕ. Вот. Има утта исцудӕнцӕ уӕлӕмӕ, уӕрвоми лӕууй, ара яхастонцӕ, ӕма ку рахастонцӕ, удта райевгарстонцӕ ӕма Хуцаумӕ искувтонцӕ. Ема ечи изӕр ба вот, еугур гъуддӕгтӕ дӕр ресӕтс кодтонцӕ. Вот. Махӕн еумӕ цӕрӕн нӕбал ес. Вот.

Сердзанӕй ма адӕм куд цӕрунцӕ, уотӕ цӕрдзинайтӕ, зӕгъгӕ. Е уотемӕй рахецӕн ӕнцӕ. Ма адтӕнцӕ авдӕн сударӕ, ма сӕ еу хундтӕй тахъаз, иннӕ хундтӕй чъеу, иннӕ хундтӕй гег, иннӕ хундтӕй дӕгуй, Е уотемӕй цӕбӕл сӕнӕнттӕ кӕй, е уодзӕнӕй муггаг. Е нур ба ковӕндон е уотемӕй равзурстӕй, ма уорвӕвӕрӕй кови нӕ равгарстонцӕ, нӕ равгарстонцӕ. Ма искувтонцӕ. Ма е уотемӕй фӕдбӕл байзадӕй, мӕнӕ е уодзӕнӕй нӕ ковӕндонӕ.
Баврайти джуар ӕргом джуарӕй. Е дӕр, еуой дӕр кодтонцӕ къорей фӕсте ком ба. Ма абони дӕр ма кӕнунцӕ, нӕ ирон кӕнунцӕ косӕг, ами ка цардӕй. Ечи адӕм май ма абон дӕр ма цӕрунцӕ, май алли аз дӕр имӕ цӕуӕн, май иронхтӕр нӕ фӕууодзӕн. Ма нуротес кодтонцӕ фӕстаг еу финтӕ санже. Машин еумӕ еумӕ сӕр емисунцӕ, машин еумӕ скӕнунцӕ, ток рауадзунцӕ уордӕмӕ дӕр, Бӕгъайти джуарӕмӕ дӕр, ами Хуцаудзӕнгӕн дӕр.
Багъайти кувӕндони фӕкувунс Галагоммӕ ӕма ӕххӕст фӕккӕнунс фидӕлтӕй баззайгӕ кувӕн ӕгъдӕуттӕ. Фӕцӕунс ӕм ӕрмӕст ӕвзӕрст суар лӕгтӕ. Мидӕмӕ ӕндӕр никӕмӕн ес бахизӕни бар. Мидӕгӕй куы бакувынц, уӕд фӕстӕмӕ цӕугӕйӕ хъуамӕ сӕ чъылдым дзуармӕ ма раздахой, афтӕмӕй ӕддӕмӕ рахизой. Багъӕлти ном, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, ницы бар дары Багаты мыггагмӕ. Ам цы рагон адӕм цард, уыдонӕн нырыккон мыггӕгтӕ нӕма уыдис. Ардыгӕй цыппар фондзсӕдз азы размӕ ралыгъдысты къуымбылтӕм йӕ цӕрджытӕ ӕмӕ уыдонӕй равзӕрдысты ног мыггӕгтӕ. Уыцы рагон замантӕй цы нарты ныхас баззад Багъӕти къуылдымы бын, тъӕпӕн фӕзы Уый у стыр цымыдисаг. Бынӕттон цӕрджытӕ йӕ куыд хъуыды кӕнынц, афтӕмӕй ам раздӕр егъау зилаччы алыварс ӕвӕрд уыдысты дӕргъӕццон дуртӕ. Цалдӕр тоннӕйы ос чи кодта, ахӕмтӕ. Сӕ астӕуы та лӕууыд цыппӕрдион дур. Нӕ зоныджын фыдӕлтӕн, рагон нӕртон адӕмӕн ам бадгӕйӕ, сӕ бон уыд хӕццӕ кӕнын дунейы алы кӕрӕттӕм, медитаци кӕй хонӕм, уыцы дӕсныйадӕй пайдагӕнгӕйӕ. Таурӕгътӕм гӕсгӕ, уыдон ӕмвынг ӕмӕ ӕмзонд уыдысты зӕдтӕ ӕмӕ дауджытимӕ. Раст ацы зӕххыты бакомкоммӕ та ис Уазайы хох. Уый у Ирыстоны табуйаг хӕхтӕй иу. Адӕмон сфӕлдыстадмӕ гӕсгӕ Ирыстоны зӕххыл зӕдтӕ иумӕ фӕбадынц Хъӕриуы ӕмӕ Уазайы хӕхты цъуппытыл. Ам фӕтӕрхон кӕнынц ирон адӕмы хъысмӕтыл, Стыр Хуыцау сын цы хӕстӕ бакӕны, уыдоныл. Ӕма ами ӕрӕййафтон уӕхӕн. Мӕнӕ ами пайда кодтонцӕ къӕлиндарӕй, хори къӕлиндар. Ма е ба дессагӕй, дала уоми гъӕуастӕ адтӕй нихӕс, Ныхасы разы ба бон адсадтӕй еу дор, дор. Азӕд мӕзгитгондтӕ раттеу зеджинагай байефтонцӕ ардӕмӕ ку раздӕй, уочи мӕзгитгонд скодтон. Ма косгӕ уотӕ нӕ кодта, варзуттӕ бунат адтӕй тургъи. Масе бунат, махе ордик кӕсӕнцӕ ма хорӕфтутмӕ. Хор кӕмӕ рафтуй. Ма зумӕг хормӕ ардӕмӕ хӕстӕг ӕрцӕу цӕгати рагъмӕ. Ма хорхӕтӕмӕ ку рхӕртуй, уоми адтӕй хъӕбагъгонд дорӕй амад. Хъӕбагъгонд еу Мӕн ӕхе метрмӕ хӕстӕг. Удта уӕлдӕрдӕр адтӕй хабӕхт, ас си адтӕй уӕхӕн бӕрӕггӕнӕнтӕ. Рагъ, ас бӕрӕггӕнӕн. Ма алкӕмӕн дӕр си адтӕй нисанеуӕг, цидӕр нисейдей хаста. Ма кӕронкка ка адтӕй ма галеуӕй, е идемӕ цудӕй зумӕг хорхӕтӕммӕ. Мӕнӕ нӕуӕг анзи размӕ. Еу къуӕремӕ ку байзадӕй, уӕдеуӕмӕ хеуӕдеуӕмӕ хора ӕрнигулидӕ. Ма ӕма айдагъдӕр еци бунатӕй кӕсӕнцӕ. Ма хестӕр зӕгъидӕ. Хестӕр ба нӕ зудта майтӕ нӕ зудта дзӕбӕх. Де къуӕрей бӕнттӕ зудта. Куй рафарста се Хадзибончи бон ма дин зазайар тикка кенда хуцау бон. Фал мая кӕчи уойни ба кӕсун дӕр нӕ зудтонцӕ финсун дӕр. Хестӕртӕ. Мӕнӕ болоти, налчъеути Хадзин, тотемӕ сӕрӕй афтӕ. Фал ечи ба кӕсунмӕ ба уони фӕрсионцӕ. Календармӕ гӕсгӕ нӕ кустонцӕ. Зӕйдей зӕнхи куст кодтонцӕ. Ма уӕлӕмӕттӕ кажи дӕ ма се ӕртиккаг бӕрӕггӕнӕн адтӕй. Ма ӕртиккагбӕл Хор ку нифтуйдӕ, ӕрмӕстон бадионци изӕрӕй. Хор ӕфту дужефтуй уодордӕмӕ ма ӕрбадидӕ ма скӕсидӕмӕ, уотсӕгдӕ хенур же афоне хумӕ кӕнунмӕ. Е бадтӕй солнечный календарь. Удта уола иннӕ рагъмӕ рахез, да уоми дӕр бӕрӕггӕнӕн адтӕй уӕ топпурбӕл. Е бадтӕй сӕрди ку рахатуй хормӕ, нандур рахӕццӕй хур. Е ба хеу дууӕ мер лӕууй. Уӕлдӕр узе нӕ бӕлдта бабӕй фӕстӕмӕ рацӕуй. Ма ечи бӕрӕггӕнӕнтӕ хӕццӕ сӕ куст яразтонцӕ.
Сӕрд ам раст дзӕнӕты бӕстӕ вӕййы. Фӕлӕ цӕрынӕн зынвадат кӕй уыд, уый тыххӕй адӕм фӕлыгъдысты быдырмӕ ивод ӕнусы ӕвдайӕм азты ӕмӕ ком сафтид. Абон ма ацы зӕххыл фыдӕлты къухӕй конд арӕзтӕдтӕй баззадысты ӕрмӕст Гегкиты хӕдзары хӕлцӕгтӕ. Ӕдзӕрӕг хъӕу та цалдӕр азы размӕ Болоты Таймураз сарӕзта ног хӕдзар ӕмӕ мӕсыг. Фӕлӕ, хъыгагӕн, уый ирон мӕсыджы хуызӕн ӕппындӕр нӕ рауад. Къуымбылтӕй алидзӕг мыггӕгтӕй, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, не сты рох сӕ фыдыуӕзӕг ӕмӕ сӕ кадджын дзуӕрттӕ. Ӕмӕ ма адӕм Сӕ дзуарӕн батабу кӕныны фӕрцы афӕдз иу хатт уӕддӕр сымбӕлынц сӕ алымӕты рӕсугъд райгуырӕн зӕххыл, сулӕфынц йӕ сыгъдӕг уӕлдӕфӕй, бафсӕдынц йӕ хӕрздӕф кӕрдӕджыты ӕмӕ дидинджыты уындӕй. Абон дӕр бӕрӕгбоны ӕгъдау ӕххӕст кӕнгӕйӕ адӕм кӕрӕдзийы фенынц, фӕцин кӕнынц, алыхуызон ерыстӕ скӕнынц, фӕкувынц, фӕзарынц, хъазт саразынц. Фыццаг хатт чи рбафты фыдӕлты уӕзӕгмӕ, ӕмӕ фены ацы ӕвӕджиау рӕсугъд бынӕттӕ. Сулӕфы ацы сыгъдӕг уӕлдӕфӕй, ӕркӕсы йӕ раг фыдӕлты домбай къухты фӕллӕйттӕм, байхъусы рагон таурӕгътӕм. Уымӕн уыцы хсызгон нывтӕ йӕ зӕрдӕйӕ никуал ахицӕн вӕййынц, ӕмӕ та йӕ фидӕн аз дӕр ногӕй бафӕнды уыцы ӕвӕджиауы фарнӕй фӕхайджын уӕвын. Уый тыххӕй фӕстаг азты фылдӕрӕй-фылдӕр адӕм атындзынц бӕрӕгбоны рӕстӕг дзуарӕн батабу кӕнынмӕ къуымбылтӕм. Иу рӕстзӕрдӕлӕджы куывд дӕр Хуыцауы ныхцон у. Бирӕ адӕмы зӕрдиаг куывдтӕ уӕлӕрвтӕм ноджы хуыздӕр хъуысы.
Ачи бон Хӕвӕрустур бӕрӕгбонес Дигоргоми Къумбулти гъӕуи ма федтӕлтӕ, на федтӕлти федтӕлтӕ хами сабундор ниввардтонцӕ хабар раги, рагдзаманти. Уодайӕрдӕмӕ берӕ рӕстӕг рацудӕй, райевгъудӕнцӕ берӕ адӕм, берӕ цӕргутӕ рандӕнцӕ, исистадӕнцӕ рандӕнцӕ Мӕгъӕл байзадӕй еунӕгӕй. Нур куд кӕсӕн, уотемӕй не гъдаумӕ, нӕ бундуртӕмӕ фӕстӕмӕ здӕхунбӕл иссӕнцӕ адӕм. Хъӕбӕр сӕ фӕндуй, сӕ фидтӕлтӕ кӕми цардӕнцӕ, учи рауӕн, фӕстӕмӕ ӕрцӕрун ма исхуӕцун Раги адӕн куд цардӕнцӕ ма раги дзамани куд адтӕй, се гъдау дӕр, сӕ алли гъуддаг дӕр, еуӕмӕ гӕсгӕ. Мӕнӕн ачи буни бӕрӕгбон ӕй уӕлдай ӕхсӕзгон. Берӕнзти ами на адтӕн. Берӕнзти цардтӕн ӕцӕгӕл онбӕсти. Адӕймаг ку рандӕ уй, цӕмӕдӕр гӕсгӕ, ӕцӕгӕл онбӕстӕмӕ, Уӕдӕй чидӕр дессаги тухӕ фӕстӕмӕ ивазуй ӕ Фидибӕстӕмӕ. Еунӕг ӕз нӕ дӕн уотӕ. Карандӕй ке хӕццӕ дзурдтон, етӕ еугурдӕр хечи незӕй цӕйунцӕ. Ӕнӕкӕугӕй лӕг адӕймаг дзорун абон нӕй. Хеуойбӕрцӕбӕл гъӕуагӕ ӕнуӕмӕ адӕм ка цӕруй махӕй, мах муггагӕй, нӕ егъдӕуттӕ, нӕ дессаги дзуари бунӕттӕ, нӕ хуӕнхтӕ, нӕ адӕм сӕхе мӕлвасунцӕ. Ма еуоти цӕргӕй, ма ардӕмӕ ивазгӕй хабар зинӕй. Фӕндуй нӕ, нӕ еугурдӕр фӕстӕмӕ нӕ Фидибӕстӕмӕ куд раздӕхан, ма куд ӕрцӕрӕн хами, ма нӕ кустӕми куд байгон кӕнан, е уотӕ. Кӕчи бунатмӕ бамбурдан етӕ ӕнсӕвӕджи нӕ ӕригонтӕ, нӕ хестӕртӕ адтӕнцӕ ардыгӕй, Уретки, нӕ хестӕртӕ кадӕр рацудӕй ардыгӕй, етӕвӕджи ӕригонӕй рацудӕнцӕ, еуӕтӕй зӕгъӕн зӕгъӕн, ма нӕ кӕстӕртӕ, мӕнӕ нур ка ирӕзунцӕ, нӕ кӕстӕртӕ, нӕ минкъитӕ, етӕ нӕ хестӕрти кадӕмӕ рагӕмӕ уони ӕгъдау куд балӕдӕрунцӕ, хеч хъаурӕн еуӕн Хуцау саккаг кӕнӕд. Ӕнӕ хестӕрӕй, ӕнӕ кӕстӕр нӕ ес.

уӕдмӕ фӕрӕзтой се мбисонды арф мидисджын ӕгъдӕуттӕ хъахъхъӕнын. Хӕхбӕсты уыцы мидисджын, уӕздан ӕмӕ кадджын цард чи рыййӕфта, уый йӕ никуыуал ферох кӕндзӕн. Ӕмӕ йӕ зӕххы къорийы ницӕуыл баивдзӕн. Уымӕн ӕмӕ сын сӕ ныхмӕ дунейы хӕрзтӕ ӕмӕ бӕркӕдтӕй ӕппындӕр ницы ӕрӕвӕрӕн ис. ӕмӕ кӕд абон бирӕ адӕмтӕ бамбӕрстой, куыд ахсджиаг у алкӕмӕн дӕр йӕ уидӕгтӕ зонын, уӕд уӕлдай хуыздӕр уый хъуамӕ ӕмбара алы ирон, аллон лӕг дӕр, хуссарӕй, цӕгатӕй, къуыдайрагӕй, дыгуронӕй. Уый у нӕ иунӕг амондджын фӕндаг, Ирыстоны бӕллиццагдӕр.